Bi kliem mirqum immens. Eluzar Briffa kien ħafna nies differenti. Kien il-bniedem li għamel suċċess kbir fil-qasam mediku bħala speċjalista tal-ġilda. Kien poeta, poeta illi ġibed l-attenzjoni ta' ħafna fi żmienu u wara żmienu. Kien ukoll il-kofundatur tal-Għaqda tal-Malti tal-Università, xi ħaġa illi l-istudenti għadhom ifakkru b'ċertu żelu. Rużar Briffa ħafna nies iqisuh, jien inkluż, bħala pont, pont importanti ħafna bejn il-ġenerazzjoni ta' poeti li kienet biex ngħidu hekk il-ġenerazzjoni romantika ta' madwar Dun Karm fl-ewwel nofs tas-seklu għoxrin. Imma l-espressjoni tiegħu u l-preokkupazzjonijiet tiegħu kellhom imbagħad mhux se ngħid imiddu t-triq imma sa ċertu punt ħalla influwenza kbira anke fil-poeti ta' warajh. Jien naħseb illi dawn il-poeti li jkunu pont bejn bejn ġenerazzjoni u oħra, bejn moviment u ieħor, ikunu poeti interessanti ħafna f'dak is-sens. Fl-aħħar tas-snin l-erbgħin, Rużar Briffa kien għamel diskors dwar il-letteratura, dwar l-iżvilupp tal-letteratura Maltija lill-Għaqda tal-Malti li naturalment hu kien wieħed mill-fundaturi tagħha. U dakinhar kien feraħ ħafna li l-Għaqda tal-Malti kienet għadha ħajja u qal li l-letteratura hija il-letteratura jgħid tola u titbaxxa mal-iżvilupp spiritwali tan-nazzjon. U din hija definizzjoni interessanti għaliex il-laqda tal-Malti kellha din il-funzjoni nazzjonali, komunitarja biex ngħidlek. Imma fil-verità l-poeżija ta' Rużar Briffa hija poeżija ferm iżjed intima, ferm iżjed personali. Naturalment għandu wkoll il-poeżiji nazzjonali tiegħu, il-poeżiji li fihom jirrifletti fuq in-nazzjonalità Maltija, imma Rużar Briffa huwa l-iktar magħruf għall-poeżija intima, personali tiegħu. U forsi waħda mill-iktar poeżiji, poeżija tal-1943, illi tissimbolizza din il-liriċità ta' ta' Rużar Briffa hija l-poeżija L-Għanja tal-Imnikket li, fost l-oħrajn, kellha l-isem ukoll qabel L-Għanja tal-Imġiddem, l-imġiddem dak li għandu l-marda tal-ġdiem, tal-lebbra, għax naturalment nafu li Rużar Briffa kien tabib, kien speċjalista tal-ġilda u kien jaħdem mal-lebbrużi. U din hija poeżija li naħseb tagħrfuha O Madonna tad-Duluri mhux il-ward jiena ġibtlek, eċċetera. Dik hija l-poeżija li naħseb illi tiġbor ħafna minn dak illi tant iħabbibna mal-poeżija tiegħu. Il-fatt illi hu isir ħaġa waħda mal-bniedem li qed ibati. Anki l-fatt illi għandek din it-tranzizzjoni minn poeżija li kienet dwar il-lebrużi għal poeżija li saret B'mod ġenerali dwar il-bniedem li hu mnikket, dwar il-persuna mnikkta, anki dik it-tranżizzjoni turina li l-ħarsa tiegħu hija dejjem qed iħares dejjem lejn il-bniedem li qed ibati, il-bniedem imġarrab. It-temi ewlenin tiegħu huma diversi, però żgur li se nsibuh jinkwieta ħafna bis-solitudni, jinkwieta ħafna bil-toqol, tal-ħajja jinkwieta ħafna bil-kruha tal-ħajja, imma fl-istess waqt huwa persuna li rnexxielu jilmaħ forsi dak il-ftit sabiħ illi l-kruha ma rnexxilhiex tgħatti. Kien, kien, kien kapaċi jippenetra anke l-kruha stess illi tant kienet tkiddu. Jiena naħseb illi Il-pessimiżmu ta' ta' Briffa huwa il-pessimiżmu tagħna lkoll u allura ħafna minna, ħalli ma ngħidx kulħadd, se jassoċja ruħu mal-poeżija tiegħu. Il-poeżija tiegħu verament titkellem magħna, verament hija hija tagħna fis-sens illi l-ħsus illi jesprimi Briffa xi darba jew oħra nħossuhom aħna wkoll. Tgħid li l-poeti kollha huwa hekk, imma mbagħad fil-każ ta' Briffa hemm xi ħaġa aktar minn hekk. Hemm l-espressjoni tiegħu illi mhijiex espressjoni studjata, mhijiex espressjoni akkademika, hija espressjoni awtentika u awtentika ħafna. Briffa għandu stili differenti, juża l-ballata, Briffa juża juża l-forom biex ngħidulhom hekk, klassiċi tradizzjonali tal-poeżija, imma Briffa ukoll uża l-vers liberu illi mbagħad kellu jsib xorti kbira fil-poeti u fil-poeżiji ta' warajh. Ħaġa waħda biss kien jonqos, għax min jiddefendi t-Taljan u n-nazzjonaliżmu Taljanu min jiddefendi ħafna l-imperjaliżmu dak iż-żmien, ma kienx hemm Via di Mezzo li xtaqna nsibu aħna li konna studenti u l-ħolma tagħna kieku li nibnu Malta Maltija. U għalhekk bdejna bil-moviment illi nibdew niktbu poeżiji bejnietna għalina ż-żgħażagħ bejnietna biex inħossu aħna kważi biex nagħmlu kuraġġ lilna nfusna biex nibnu Malta ġdida